Naende nengaki ende eminto mwanyagete inge konyorana, kogosoria, na gotebererania igoro ye chingako chinyigekero noboroso bw'omogusii. Twabeire tokoerera igoro y'enywomo ngokora togochia. Ko totarakora,

Naende enyuomo tiga toirori na nero oboroso bw'enka, na enyuomo nero oboroso bw'ekenyoro, enyuomo nero oboroso bw'egesako. Toise gosaria enyuomo, twesareiri buna mwanyabanto, naende igo gochia bosio ntori gochia gotwara banto. Bake mwanyabanto, banto babwate obwanyabanto mbari gochia koba oo, onye enyuomo egosareka buna yachakire iga. Inki giasaria enyuomo? Asa minto mwanyagetinge, naende etari na bobe, naende abakungu mbo- mborora na mbobe ngokwana, rakini esiko nere yarenge oo. Agwo kare, korwa ase abang'ina, na abagaaka, na, na, na, na, na abasae, etaiyo bono. Enywe omoyo yasikire ase eng'encho yare ko, koreta abanto amo, naende yareta egesaku kiagenderera. Bono iga, ase eng'encho nsa chinde, tiga nkebeke iga, yokogenda esukuru, ase eng'encho nsa chinde yokobwati ching'encho ching'ao chitari echiekegusii, yagerire Abanto bachakire ko- ko- gosegana gose gosegetana ase enyiomo, togosegetana igoro yaki, igoro buna aye ning'o, ng'ai kwarwete, mochie ki okorwa? Ase ntwasiriri chisigani, twasiriri abare gotoerera boronge, twasiriri twasiriri enchera tware gosegwa. Ogosegwa omaete ekwarenge korwa ase tata na mama ne chianko ne chianti ogosegwa na grand mother na grand father tiga nkwane nari moraigwe magokoro na sokoro eh nabu eamate yare kobeka oboroso bwaito ase enyiomo na obogima bonde bwensi bono abasubati bachire esukuru basomire. bachire. Ritang'ani ataete omosacha osomete igoro komobua omanyete koreta ebinto nyomba eeh omosacha muya nokoringa nkundi korwa gesieri mwaye komogoka osanoka nyomba mbuya mono ko. Abakungu abange baretire rigoso ase enywomo ekero agosoma buna asoma iga Obwanchani boria bwarengeo gati yaye nomogaaka oye bwakea, bwairana ase amasomo, bwairana ase egasi. Nyomba yakora ki? Yachaka gotwara riberera ring'ao, abanto bachaka iga, na mosacha kware komobua chisemi arore na kwamobuire igo bono tori gochi tori gochi komotegerera twakorire enywomo. Abande nabo bakorire igo, bateba ng'a ah. Tiga ng'irani chiombe echio aruete, ekero bono gwasomire, oroche na gwasomiire, kwebire ng'a engako ya obwanchani na efamiri tari masomo ao. Abande etwakora egasi mono buna abasacha, tokabatiga nka. Bagokora akagasi ganka, eh, gose nenasi, gose nomwalimu, gose nomonto social work nka, aye kwagenda Mombasa, bono obo ekemwanyabanto kwanyora omonto oyio ochakire gotayaya, buna atayaya iga, omanyete iga ekoreta amang'ana aria yo- yo- yokomanyana osokire siko. Mogusie tata gete monto asoke siko ya enywomo, Ekero eki kiabeire enyuo meyio egochia yabutoka, especially ekero omonto amanyire na oyosokire siko. Ase engako ya mwanyagetinge, nkwaganeiri gosoka siko. Ekero osogete siko, naende ekonyarekana morigote na ase inche abana baroo, entorobi yare korigigwa yatoroba amang'ana aya, enyuomo yatenena. Lakini chingaki echi chikonya koera. Egento kende kigasaririe enyuomo namachiko e constitution ah ekero omosubati are konyuomwa orusi gose obo iga are kogenda gochi komenya ase obo omosacha naende engaki teiyo are gocha koira na gocha ka. Bono ase eng'encho gototaboria abagaka ba gusii na gotaboria abang'ina ba gusii ri ekero richiko rikorosigwa Batebe, Nase ki omosubati atare gwateruka? Tari na mbare gwateru pi, oyotigarete otanyuomiri. Omogaka nabwate enchera are gwaterwa ang'e na mokogoti, omenya ekiaratigarete. Lakini bono richiko riaeta ng'a oyotigaire, yaani abasubati, nabarabwo mbabwate eright yokoegwa Ha, endemero y'omogaka tari bobe, ntoratebe right eye nere bobe, lakini bono ekero okorwbu oo gwacha korwania abanto ka buna naye na oboremo otagete as if aribwo tobwati boremo. Omogusii na omong'aini orenge tari bosa are kobeka igo, bono twaochogananirie amachiko aya amayia. na culture na na na ne ne ne na oboroso bwaito bono nabo tore confused eh ekio abasubati mbare obairanie batagi bagodemandia amaremo court cases chiaichoire ase eng'encho y'ebinto ebio ebi nabi bia bia biabetereiri ng'a bono enywomo ngosareke ere. Enyuoma yase rikiera ekero okona omonto naruete bwoye agocha gosaba oboremo, sobe ekiagera nabwate right yogosaba oboremo, gaki minto mwanya getinge totare koregena nsoni chiaito totare koregena chimbu chiaito totare koregena ase toigekeire chingako chiaito totarabeka echi chinde nachi chiasaririe amang'ana yokogendererania gochia bosio na enyuoma tari igo rioka. Abanto b'amatuko aya mwachakire koba bobe. Nomanyete ng'a moka abande moka abande, onye baratiire bweri tokoagagi mokorogoto eh, bwe- bwenyore too late bagaka binyunsa bire emioro, ensori chiatameire magachi. Lakini bono mokarigokumia tang'uche echi eh. Mwaimire egesaku abanto bagokwa En Haoli, egento gekorokwa Amasangi. Tiga mbateebie iga, Amasangi nogosanga, ogosanga mogisangio. Ekero tomanyete buna intwe na abanto abamo, tomanyereranetie abanto baito mbaria, kwamanya kong'ita nyuma, gwachia korigia Mokaane, gose nagoeta nyuma nachia korigia mokao ase ekegusii mbobe. Aa, naende onye komanyete ngotaaya aye ore nomosani one, naye nomosani oo, naende twamanya koragera amo, mbobe. Mogaka oyomo igaa ng'a bosongo igaa, aa. ogo ore gokora ebiasara ogokora, nkorenge nonya mpaka bono, nabwate omong'ina oye, ang'e iga abosongwe. Ekero achire ebiasara, eh, momura omwabo korwa enyomba ende, osoa mwaye oroseri bw'echae, igo igo igo omoigwete. Bono, omogaka oyo nere bweka obwate epickup eria agokora ebiasara, nkaria ekenyoro, Oyoocha, oroserigwe echae, oroserigwa, oroserigwa. Ekero yachia egaika engaki omomura oyo akorwara, oyo bw'enyomba ende, abanto bakaminyoka ng'a nyarebe orwarire, eh, naende tibweba nabanto ki bare kari mbaroche nonya mbari gokwana. Binto binge mogusie tari bwetang'ani bwecha ongorore gokwana. Nabo akorora bateba ng'a eki nekiamwabo, agwo mwabo boka bare, Ayio nayabo, lakini ekero oyarwara, abagaka bagoteba, abang'ina bakobora ng'ina, ing'o gose okomoira nyagitari? Abagaka barabwo nabare bwango, bagoteba iga aria nere o Nyarebe. Abang'ina bakorangeria omoaka oye bakamotebia ng'a, Nyarebe takomobogoria gochia nyagitari, okomobogoria gochia nyagitari tagoika, buna agosoa egari eria yaye ime iga, omobunire omogongo. Banto mbaigwa, oyio nomong'ina okwanete igo. Lakini bagaka buna bare batagete gokonya bwango, baria bakaminyoka nyomba bakarangeria omogaka oo bakamotebia na nyarebe oye omura omino moino aa eh orwarire, mobeke egari abwe gochia gosongwa, taigeti, akaerera nchera, abagima bagateba tari goika ekiagera Oyio nkomoeta are nyuma amasangi goika amobune. Igo abande batwarire, imomanyete abande batu, naende amang'ana angokwana nayaro, tiga gosiereria ekegusii, ekiagera nabo okogesiereria gwateba those are the things that have gone are modern aa, kegusii nkerikogenda naye okogenda, naye okogenda. Omosubati onde bwanchire, bwanchire, baria bamanyete mbanyigwete, iga anyore iga iga abete morito, otamanya na obwang'u ase abasani baria baye bagotarerana, lakini nanyomire, akagenda enyagita tarigete, ekero aika ororo, abasani baye bagacha komora ekero anyorire omwana, bakamobutora omogongo, because they were sharing somewhere. Akagenda echii y'amanyinga, agakwa. Ng'ina ekero akorera, agocha nyagitari akorera, iga aboretie iga, Gaki ekero omwana one anyorete omwana, mware korantebi motaracha komorora? Inki akwanera igo? Are komanya buna ngocha are kororwa nabasani baye ataraika, akang'ana arigetie defense, amarongo. Amarongo enchera nere akorosigwa a neutralize ebinto ebio, asonsora, atorobana omonto obwena. Bono mbachi komotebia kanga arigie rirongo, arete rirongo eria abekere omwana oye na mocha komorora mo omo affect. Bagoteba omwana oyo nabo akwete igo, agatiga ekeng'werere. These are some stories you hear, mokoigwa buna abagusii. Imogochitegerera boronge ase enyuomo yaito chiasare. Masangi tari nyuomo oka, amasangi iga akogenda mpaka ase mokore egasi, secrets that you are supposed to keep and then you divulge ase ang'ao, they follow you up. Eki nekegusii kere bo. Eki nekegusii kere bo. Aa twatwarire tata biara bagokora emekono ase chinyuomo chiabana babo. Bachakire gotaka gotwara enyaroka yaye ng'a agwo ngusii. Omonto buna oyo abwenerete goserigwa korwa ekenyoro, imobwenereti komotegerera nonya netageka achie abe ki? Onye yamanyekane nangosoa are omwana oye nyomba, eki kiarenge etang'uche. Oyio nkorete are chimuma chigocha kobaita mpaka inwe, kiamanya koba na abanto barogirwe. Borogi mbwarenge ande gusii, ninche ng'erere igoro y'oborogi naki bwacha, ekiagera etwamenyete amo, kera omonto amenyete amo, tomanyire na yaye mwanyarebe, eye mwanyarebe, eye mwanyarebe, tobwate chimbibe chi'amasikani ne chinsoni, kobwatana ne enyomba kwarwa. Naki tware gotwarera ogwetogia gwe chinyomba twatumia ching'iti, inche nosweta, ongoge, inche nomonchari, ndiba chia bokendu, ogotiana engubo, inche nomobasi, ogotiana enchage, inche nomogetutu enchogu. Binto ebi mbiarenge nabinto bigokorerwa egosori, ekiara biare koigeka Specifically enyuomo, ekiagera enyuomo nere ekogera omonto obe omonto. Yatanga ebinto ebinge, kwamanya aye ning'o, kwamanya ase obwate ensoni, kwamanya ase ogosoa nyomba, kwamanya ase otari gosoa nyomba. Abang'ina bamanya chinyomba bagosoa ne echio batari gosoa, abagaka bamanya chinyomba bagosoa ne chitari bogosoa. Bono iga twe twasoire kera ase ng'a togokira muna modernity yaretire, Your father in law agocha ase omenyete etown osoa nyomba orare ororo nonya toiyo mokaa obweka ororo ebinto buna ebi biaturutumbire egesaku mh ekero amang'ana achakire gosareka mwamaete na twarogirwe. Oborogi obo ng'ai kwarwa? Ng'ai bwarwa? Ntokweroga ne chitang'uche tomanyete naende tomanye gochakana twarogirwe. Abagusii baminto mwanyagetinge. Ancha tosike enyuomo, totige ebinto bikoreta amasangi atoitire atokorire ase eng'encho totamwati mbibe. Ekero omaete oyo na oyo omino, ekero omaete oyo na omosani oo, mwachire mwanyorire abana naende more bwamwabo, amanyinga aya amo, omwana oyo ng'ai agocha gochia. ah, naende enchera nere abagusii twachaka kwebisa. Very good example, omogaka nara gusii obwate omwana ng'umbu, ekero aire omwana ng'umbu na abana abagaka bande korwa ekenyoro nabaria bakaira abana ng'umbu, abanto aba nabamwabo, lakini mbari gotebani binto ebi. Abana aba ki baika ng'umbu aria bakanyora ng'a mbabwate amanyinga, yaani baganchana ase banyoranete epati gete, ki bare abanto abake, bakanyuomana. Ekero banyuomana banyorire abana babere, baikirie abana batato, batebire bono intwe na abagusii toirane ekagusii erinde tokore ki? erinde enyuomo yaito esikwe na abagaka ka. Bateba aya, aye mo- mosubati oyo. Onyarebe eh, tumera ise etiketi na nyoko, na inche tiga ntumere tata etiketi na mama, bachie enyangi tokore a formalized wedding here in the US. Bagaaka bakagenda, abakaenda engaki eng'ao na abakaenda engaki eng'ao, bonsi baikire America. chiombe goika bono chikore ki? They want to pay dowry. Baikire ehall, abanto b'omosubati bachire, abanto b'omosacha bachire, ki baikaransete, oyo amanye konyora na momura omwabo bw'enyomba ende, omong'ina abang'ina barigereranie, ng'a okorwa chiombe echi, ng'a okobwa ng'aki orabwate chiombe chia momura omino buna ng'a bono nkonyuoma namore. Obosooku bogasoa. Mbataka gento eke kemanyekane, enyangi egasinya kogenderera, aba nabaanto abamo, ekenyoro ekemo rakini abanto bang'anyete bakarua bakaenda Kitale, abande bagatigara aa. Abanto tiga bamanyane, na ekero ogochia konyuoma, manya omonto okonyuoma ng'ai arwe, mobori mpaka ise na ng'ina na esokoro.

boria ng'aki tore related naye, erinde enyaroka yane emanye gocha bwoo, gose omoisio oo amanye gocha bwone, gose enyaroka yago emanye gocha bwone. Igo nari toratenenie egesaku ekiara, ekero ogotiga abana aba, bana baria bagotoka korwa amanyinga aya amo, mbari gochi baba bana complete, naende mbari gochi gosa gotwara gesaku gochi bosio ekiara, egegoika ase egete kere. Kerera, gekoerera ng'a ase oko oko okonyora abana batari normal, bagochi gochaka konyora abanto batari complete, dwarfs gose abanto bakonya goitera chindende, gose abanto ba abataambe batabwati kende, gose okonyora omo omo omotwe omounguriete, omotwe omoneene, omobere omosinini, ebi nabio bigochi biacha ekero mwasaririe enyiomo. Mwachire nyo, mo, mo, mo, mokonyuoma n'abanto abamo amanyinga aya amo, goika morinde ensemo eyio abagusii baminto. Igo, enyuomo negento gi'esiko kiarenge, naende twaragambire aye onye kobwate kende okoboria igoro y'enyuomo, manya namasikani aria are koegwa enyuomo iga abwenerete gotenena. Ekero okonyuoma, inyora, manya omonto okonyuoma, abaibori bamomanye, eamate emomanye, igo nario okoba omonto. Tari o- bw'ebise obaserwe, alright, kwabaseirwe, omonto oyo okobasera aye momura, nomomanyete buya ase arwa, Amanyinga araba nay'amo igo motagete egesaku kebo ase ayio. Ase rero, nkorengeria mwanyigure, ebigosaria enyuomo nintwe totarendeti, torende chimbibe, tosikane, tosike chinyomba Tosike abasani, tosike ring'ana rikorenda enyomo. Tiga naende tonyorane ase Enogo TV koereera ayande, torigererie ango gochia bosio ase omoroberio ogochia kobwate ing'a erieta ri'omonto.